Yɛn, yɛka ho asɛm wɔ Niger tuatoɔ is about facts and the detail of every issue a ɛba. Sɛ wo wura nsɛm no mu a, in fact if you are being very objective, IMF report no obiara tumi kenkan brɔfo. Ɛnyɛ adeɛ ɛyɛ different. Jeff fa to so ma yɛn. Paragraph 13 no yɛ clear. Sɛdeɛ Afenyo Markin gyina simpie so ka faa gold board ho no, Afenyo, wɔatwa ntorɔ per the reference to IMF report. In fact, about bɛyɛ forty seven times a Gold Board din baa mu wɔ report no nyinaa mu no, wɔanka sɛ Gold Board abɔ ka. IMF never said that. And I repeat, about bɛyɛ forty seven times a Gold Board din pie report no mu no, wɔanka sɛ Gold Board abɔ ka. And so na ɛnwanwa sɛ brɔfo a ɛda screen yi so a yɛn nyinaa yɛbɛtumi aka yi ba about DGPP, Domestic Gold Purchase Program, yi a Bank of Ghana na ɛyɛ ne dwumadie a Bank of Ghana, Ɔman Sikakorabea Abaatan, na ɛdi ho dwuma. In fact, I was surprised sɛ yɛredi report no nyinaa, wo start a wɔse losses in 2024 were equivalent to almost 400 million dollars. Na ɛsɛ twenty twenty four yɛ bɔɔ ka four hundred million dollars ɛwɔ gold adwadie mu nti ne nyinaa ɛyɛ IMF report nim paragraph thirteen ɛhyɛ hɔ na ɛsɛ gold no yɛ hyɛ aseɛ bɔɔ ho ka no ɛyɛ ne dwadie ho ka no ɛnyɛ twenty twenty five nyɛ nnɛ IMF a reference ɛna ɔkyerɛ sɛ twenty twenty five nso the significant scaling up of DGPP no ɛyɛ gold purchase program no a yɛ yɛ sikasɛm no sikakɔkɔɔ no ho dwadie no operations no a yɛyɛ no yɛ yɛ yɛpagyaa mu kɛseɛ paa nti sɛ gold no tɔ ne ntɔn no ɛmu dwadie no kɔɔ soro kɛseɛ paa nti yɛma yɛka so a yɛbɔɔyɛ no ɛkɔɔ soro ɛbɛduru 1.7 billion dollars baka kyerɛ 2024 yɛbɔɔ ka 400 million dollars Twenty twenty five, ɔse significant scaling up kyerɛ sɛ sɛdeɛ yɛsi too gold dii ho dwa no yɛ yɛ pagyaa mu dodo ɛkɔɔ n'anim paa nti ɛbɛwie aseɛ no yɛ yɛ yɛbɔɔ akyire ka one point seven billion dollars. Ɔse almost entirely related to gold for oil uh, gold for reserve d'or purchases. This amount to a loss of seventeen percent of value of d'or gold sold by the Bank of Ghana. Enti wohwɛ report no so a, ɔse Bank of Ghana, Bank of Ghana, ɔse sold by Bank of Ghana. Enti gold board no kɔtotɔ gold na Bank of Ghana atɔn ne gold. Enti Bank of Ghana kɔtɔn ne gold no a, na ɔbɔ kaa. Wommɛbɔ gold, IMF no koraa ka sɛ sold by Bank of Ghana. Na ade a ɛteɛ ni, Sɛ yɛwɔ significant scaling up, gold no kyerɛ sɛ ne tɔ ne ne tɔn ho adwadie kɔɔ soro. Ɛkyerɛ sɛ, sɛ wotɔ wotɔ nnoɔma no ten bags, memfa no sɛ woatɔ aburo ten bags, wotɔ ten bags a, ɛyɛ thousand cedis. Na wobɔ ho ka ɛyɛ, memfa no sɛ woatɔ woato woasɛnde obi akɔtɔ aburo bag thousand cedis, ɛyɛ ten bags, thousand cedis, na woabɔ ka ɛyɛ ten cedis a, wotɔ about fifty bucks a woka no ɛnyɛ ten cedis biem definitely wa increase no wa scaling up wo purchase no wo wo wo nneɛma a wotɔ no nti no woka no ebe ɛbɛkɔ soro aboro saa wobɛbɔ ka bɛyɛ fifty cedis because ɛyɛ times five of the losses you make this is common logic. but the issue here is when losses no a yɛse aba no afɛ nneɛma aken ɛ attribute no to ɛyɛ gold board a report no ɛnka saa ɛne ne emphasis was on gold board and I was surprised because wei yɛ common comprehension reading grammar watwerɛ loss by ɛwɔ hɔ And ɔkaa operations no sɛ nnoɔma a ɛka ho a ɛmaa ɛka no baeɛ nyinaa ɛna maka akyerɛ wo sɛ about forty seven times a wɔbɔeɛ nyinaa never said gold board ɛna ɛda hɔ na yɛde atoo no ɔse most importantly exchange rate losses from the spread between for, forex bureau rates paid to gold and the cedi reference eh, pay to purchase gold and the city reference which wɔn bɛka sɛ wɔn nkoto gold no a yɛ small scale miners no san sɛ wɔn twe fam de gold no kɔ aman ahodoɔ so kɔtɔ nti no wɔn tɔ no eh, menka no sɛ black market price na wɔn bɛtwerɛ the bank of ghana books mu wɔn atwerɛ no interbank rate naa Nso wɔn kɔ abɔnten wɔn tɔ ɛ ɛ ɛ market price na black market price na ɛno wɔ so nti dollar no yɛ bank interbank rate yɛ eleven cedis a wɔn kɔ abɔnten esan sɛ ɔrekɔ abɔkyi hɔ akɔgye dollar na ɔbɛtɔ no bɛyɛ ɔbɛtɔ no bɛyɛ twelve cedis no wɔn nso tɔ wɔ ɛyɛ small scale miners wɔ a wɔn de bɛma wɔn twelve cedis but wɔn ba a wɔn atwerɛ no bank of ghana books mu eleven cedis nti ɛdɛn a that forex difference dɛn na wɔka no ano ɛbɛ ɛbɛ ɛbɛba abɛyɛ losses. which is explained there but adeɛ baako a ɛwɔ ha ne sɛ Bank of Ghana wɔma me ate aseɛ sɛ their operations are not to make profit but wɔn operations ne sɛ wɔbɛtumi asustain ne economy no that is what they do nti wɔn trade bi a wɔn yɛ biara ne sɛ wɔbɛhwɛ sɛ economy no nneɛma bɛtumi akɔ yie na ahehan yɛn we have made losses we must be interested in the 22 billion loss no Deɛn na yɛyɛeɛ a yɛanyɛ no yie a ɛyɛ sɛ yɛsesa no na yɛyɛ no foforɔ a ɛbɛtumi ama yɛmmɔ ka a ɛbɛduru saa? That is what we should be thinking about right now. Ɛnyɛ sɛ yɛde blame ɛrekɔma baabi a ɛnni sɛ blame no kɔ. Ɛnni sɛ yɛde blame ɛkɔma because maybe ebi a wopɛ sɛ wɔ attack wo bi nti ebi a wo ne wɔ bi wɔ personal problem anaa biribi a ɛte sɛ nti as being alleged nti bi a wobɛ direct it towards that a ɛnyɛ nokorɛ wɔ report no mu. and it's facts and evidence ɛwɔ hɔ in fact as i speak wohwɛ losses a yɛmaki a this is not the first time a bank of ghana ɛmaki losses on gold trade anaasɛ ɔbɔ ka wɔ gold tɔn ho in fact since 2021 ɛbɛ nyinaa 2021 15 million 2022 9 million dollars 2023 120 million dollars 2024 400 million dollars 2025 ɛne yɛakɔ yɛnim nti we are asking ourselves sɛ baabi a yɛaduru no Ɛdeɛn na Bank of Ghana ɛnyɛ no yie wɔ gold trade no mu a ɛma yɛhu deɛ yɛhu yi? And I'm happy sɛ me koraa mete sɛ eh, gold board ɛbɛ start ne ɔno ankasa kɔtɔ koraa ɛnkɔyɛ Bank of Ghana na ɛkɔtɔn bio mo mo abɛkɔ akɔtɔn and if that happens a then ɛtwa bi ba a we can blame gold board for it but ɛnyɛ saa bere yi a The report has emphasised sɛ ɛyɛ Bank of Ghana na ɛkɔtɔn gold no a ɔno a make that particular losses no na yɛbɛ shift blame to the other side. It must be made clear. Now, Joy News ayɛ fact check on this. Gyɛ fa ma yɛ Bank of Ghana ɛyi wei no, aha, eh, no, not this one, the fact check. On goal board wakyɛke sɛ goal board ampa ɔn na ɛbɔɔ ka no anaa ɔse minorities claim afɛ nyoma ake na asɛm ɔɔka no deɛ yahwehwɛ mu a yahu ni ɔse goal board did not make any trading loss in 2025 its own audited accounts show a surplus na ɛsɛ gold board koraa no so no n'ayi no koraa no ne sika ɛde maa nso ɔmfa ni dwuma koraa no ebi ka akyire ɛne adeɛ a kyɛ sɛ ɔma a yɛnya mfasoɔ wɔ so

Or that the Lord sits on Goldmore's books. Ɛna ɛda ha, ɛyɛ bebree, wobɛtumi akan. Wɔn afa kyɛke. And the structural breakdown of gold board dwumadie ne sɛ they are only agent for Bank of Ghana. Gye sika koto gold brɛ me, wode ba a, ɔno Bank of Ghana deɛ ɔde ne gold bɛdeɛ deɛ, no gold board deɛ, ɛnyɛ n'asɛm sɛ ɔkɔtɔn watete so ama nkurɔfoɔ. And when you read the report a, some of the discount a Bank of Ghana naa de ma wɔn a ɛtɔ no, Ɛno nso contribute to the losses. Ɛhɔ no gold board na ɛkɔyɛ anaa? So some of these things come in where we need to ask questions. We need to actually face the truth as how it is naa. Economic losses deɛ ɛtumi ba wɔ adwadie mu. Na me mepɛ ne sɛ yɛbɛkɔ akɔtɔn gold no. Na saa small scale miners no, yɛbɛma wɔn saa bonuses ahodoɔ no bi ma wɔde gold no ama yɛ dan sɛ wɔbɛ smuggle because wonim smuggling no deɛ ɛkɔ so yɛn gya ɛfa ma yɛn in 20 between 2019 to 2024 gold a yɛ smuggle firi Ghana ha nkoa no a wɔman no anya mu sika no ɛyɛ 11.4 billion dollars ɛna ɛda hɔ no Nea ɔmanfoɔ wia de fa sum ase, gold a yɛde firi ɔman yi mu fa sum ase de dwane firi ɔman yi mu a ɔman no annya so mfasoɔ no is eleven point four billion dollars. Enti sɛ yɛ luusu wei ɛne one point four bi eh, one point eh, something billion dollars no a eh, one point seven billion dollars ɛne sɛ wobɛ luusu eleven point four billion dollars no woyɛ woyɛ business man a deɛ ɛhe na nka wobɛfa the common logic eti sɛ yɛ yɛ yɛ motivate small scale miners no mo mo nfa adi ne nfa sum ase nfa nyira ne yɛ mmɔ ka to some of these level eleven point four billion dollars ne ebenya gold no atumi akɔtɔn anya mu sika de abɛbɔ wɔn ne ho bra what is the noise what is the noise and adeɛ baako a mehu ne sɛ etwa sɛ losses na aba no. Yɛkyerɛ mu yie. Tuu cedi kɔ aha, wei yɛɛ sei, wei yɛɛ sei, na wɔtumi kyerɛ mu.